ke reisi ka tla ka go letela maabane a o sa nka o boa mo go nna ka mokgwa re tshepišannego ka gona letala ke tlile fela ke kgwabetše madimabe kua lebating ga a sa nka ndumelela gore ke tsene Madimabe o dirile eng? Mosetsana yoo ke nyaka go mo soloba. A re tlogele tšewe le tolo. O kwele gore ba re poransintente gore ba sa tle ba sa re rekišetša bjala. O reng mogwerake? O ra gore a re sa tlo ba le sa go galampetša gape e tlo ba mathata yena. ee ya letolo mara wa tsa nna ke kgatlha keng wena wa e betha peinepolo o tlo no e dira ragalampet re ke se kwe le gore ga se bola re bo tlwaetšega
hei a re tlogele tšeo madimabe gape ke re magolo a gago o ka kwa khishing o na le lekoko grace

o kgotsa ba e nwa jwala kore a ga tlile mo gae metlhe le metlhe o phela a noša koko jwala
sa bolele le nna mokgeko le ya ke mokwešiši wa kwa ko rata go kitima le metse ya batho o tlo ba re go golela malwetse a re tlišetša ka mo gaowa wa tseba ke eng nna ke tlo feleletša ke emeletše mo fase ka yaka kwa ka yaka montšha mokgekole wa tsa nna mokgekole a ke mokwešiše wa tsa mole e be go se lockdown o di se gona tše tša tša di-virus e be go sena taba e tla moga jwale le ka gare ga malwetse a makaakaso kore sho a tsa batho eish wa tsa keng Hey, letolo ga wa sola na gape di go aile wene tšha o nwanyana wa tsa botlogele bojulenyana ka mo maleng go tlhokwa letlalanyane mo ile go ona go ka se ekwe nne wa tsa keng he re lebile ke thomo go bea dipoto gore he re tshwara ke tlala mo re kgone go ja
e be go le jwang mmerekong mabane essential worker he ngwana gešo ke ro ke setshepe se ke tlo go botja go sona wa tsa keng re bona mehlolo ee mehlolo ya mohuta mang e le gore go diragetšeng
Ke re ka masa a ke boa mmerekong kwa khoneng ya gabo Mampuru ka kopana le sephuthelwana. Ee, sephuthelwana?
Eya, ngwana gešo, sephuthelwana. Ka re ke se batamela ke re ke bea mahlo a ka ke re taka ka hwetša go le lesea. Ee, lesea? Ka masa a maka le phefo tše ka? o ka botšiša gape ke re ngwana gešo ka le batamela ke gore e be ke sa tshepe se mahlo a ka mpontšha go sona a ke le batamela ke re le go lla le a lla le lla ee ke moka wena wa dira jwang ka baka la lešoko le kwelo bohloko ngwana gešo ka kgetha gore ke tope lesiana lela ka baka la rebe go tonya ka kudu ke tle na le mo gae re to re go sele ra nyakana le family ya lona
evan šwale le kae lesia leo hleng ga ke le bone he ngwana gešo a o nyake go tseba lesia leo ke se le bone mo ka lebaka la gore ke le tlogetse kua e be le lego gona Ah, mara madimabe. Mola go tonya so, wa yo le tlogetše. He, ngwana gešo, gape nna lesea leo le mpontšhitše mehlolo. Ke le tšere ka le bea ka magetleng ka tsamaya. Ka re mola ke swere khone ya go tla mo gae. Lesea le la thoma go eketša weight. Gape la thoma jwale la nkimela lesea lela.
ee taba tša go tšhoša so jalo wa dira eng mona le eketša wait he ngwana gešo
gape ke felo tswela pelo nna ka tsamaye be ke nagana gore motlho mongwe monagano wa ka o mpotsa tše dingwe ka no tswela pele ka tsamaya le lesea le ka mo magetleng a ka ande be ke sepediša ka baka la gore e be ke tšhaba gore ba ka nteya powa ke re wa tse gore bashimanyana ba mo ba jwang ba se leka so

Mehlole me ka tšeo ke tša batho tšeo jalo wa dira eng ee ngwana gešo ka letšhogo ka sa nyake le go tseba gore lesea le go diragalang ka lona ka le latlha mo fase ka tšhaba